E a ddi comunista. Ca nun carricampi! Ci spiau sciaveri a Sarinu ca avia arrivatu l'allura. Viegnu ra cammira ri lavoru. Oggi c'è statu un cumpagnu ri Messina chi parla ru fattu ru tickiti e dicia. Ma tia cu tu fa fari? arripigghiau Sciaveri, avissi u bieddu cuetu ca putissi stari E iddu chissu è u discursu, arribrigau Sarinu, ca tu chi cridi ca u bonu stari, sta bona vita chi facimu, sta pinzioni chi ora nni duninu, nni vieni u rilariu o puramenti ca u guviernu nni l'arriala? Tu scurdasti quannu erimu carusi A vita chi facennu chiddi anziani, comu ora simu nui, genti comu stu 'nterra ca nni l'arriurdamu tutti, all'acqua e 'o vientu, o masinnò sutta a l'uocchiu d'u suli tutti i matini chi jdavimu pi pigliari, pi jiri a zappari, pi jiri a metiri, t'u scurdasti? Sti pinzioni ca sta, sta cassa mutua Stu tic di ri miricini sti cosi tantu nun c'eranu. Chistu sì, rissi Sciaveriu. Tantu unu chi a Diu mi ni nni scanza ca ria malatu, c'avia na malatia longa si manciava a casa, a robba e tutti cosi. E nun ti cridiri ca u guviernu nun la rialau, o puramenti ca sti genti ricchi, sti barunami, sti pagghittara, t'hannu nni spartiri i terri pi pirchì ca ci pariemu bieddi. No! Questi sono conquisti di la classi opiraia e contadina, sono i risurtati di la lotta del proletariato per il comunismo, sono, sì, sì, ma ora carmiti, ma si no na simpica ti veni. Ci dissi Filippu, quannu fui ru fattu ri Castedduzzu, arripigghiau Sarinu, ca tanti castedduzzisi s'arrazzillaru p'u fattu ri l'ammassu. Ia avia sirici anni e cu puru chissu a mia e a bon'arma ri mia papà, a testa nni dicia ca na nuadda mi strittisi aviemu a fari U stissu ca n'avìanu a. N'avemu a jùnciri cu iddi. Si nun sbagghiu puru tua pai era comunista, rissi Filippu. Mia pai era comunista e me nonnu era socialista, arripigghiau Sarinu. E no, quarantacincu quannu fui stu fattu ri Castidduzzu. Tu chi si ru ventuottu? ci spiau Sciaveriu. No, iu sugnu ru vintinovi. Allura si è cchiù carusu ri mia. Iu sugnu parigghiu ri to frati Jachinu, arrispunniu Sarinu. Chi gghì sta a scola assiemi cu Jachinu? spiau Sciaveriu. No, nun gnèmmu a scola assiemi, pirchì Jachinu jìa a scola comunali e mmeci jìu a scola e ri mie. Tannu nuaddi èremu a lu Carien e ri mie nni don Paolo Cucinova. E scoli erunu dda propriu nni nui, a tiempi du fasciu, nun sacciu si ddu vi l'arriurdati, c'eranu li scoli comunali e i scoli ri campagna. E ssi annu ca nuaddi staumu erri mie, iu e me frati Vastianu emmu a scola dda propriu. Ssi scoli ri campagna, chiddi chi dici tu, si chiamavanu scoli rurali, rissi Filippu. Comu scola eranu i stessi, ma i libbra eranu i autri. Ca po' essiri mai? spiau Ciaveriu. Iu sacciu ca i tiempi du fasciu i libbra eranu tutti na manera, pirchì eranu chiddi chi diciva u guviernu. Si, però c'eranu chiddi pi scola comunali e chiddi pi scola di campagna, arrispunniu Filippu. Veru è, rissi Sarinu, u libbru miu d'a terza ca me l'arricuordu precisu, era 'ntitulatu L'aratru e il solco e c'era scrittu Letture per la terza classe dei centri rurali. M'arricuordu ca c'eranu stampati tri fasci. Eh sì, pirchì era a tiempi dû fasciu, rissi Filippu. Ri ssi tiempi iu travagghiava na bon'arma dû cavalieri Ruscittu a Cartagiruni e spissi oti a so figghiu ci l'accumpagnava iu ô paisi. Ri essere a Funtana Nova, unni stava u Cavaliere, stava puru iu. I scoli c'eranu i carusi ri i carusi ri chiddi chi travagghiavanu nno Cavaliere e nna tutta cuntrata venianu a scola ddà. Nne case d'u Cavaliere c'eranu du stanzi p'a scola e di ciancu c'eranu na stanzicedda e na cucina p'u prevessuri e u cestu ca era pi tutti. Sia pu prevessuri e sia pa scola. Ma però u figghiu du cavalieri ia a scola o paisi, a scola comunali, e spisse oti ci l'accumpagnava iu propriu. Comunqui ca du carusieddu facia a stissa classi di certi picciriddi chi binianu a scola nni nui, u so libru era di n'atra manera. Dda nni casa du cavalieri, unni stava puru iu, Ci nn'eranu assai carusieddi chi vinìanu a scola. Eranu assai pirchì ci nn'eranu assai cristiani ddi campagni campagni e tutti chi mannavanu i carusi ddà nni casa dû cavalieri Ruscittu. Nuadda arripigghiau Sarinu, l'annata chi jìa a terza eramu sirici, tutti ammiscati, sintenni, c'eranu chiddi chi facìanu a prima, C'eranu chiddi chi facìanu 'a secunna, eranu ammiscati, 'u prevesturi nuostru era Pittu, a bon'anima d'u prevesturi Pittu, era 'n cristianu buonu cu tutti e cu tutti, 'u vulìamu beni e certi voti pi 'na cosa o pi n'àutra cu qualcarunu arrivava tardu o nun vinìa d'u propiu, certi voti, specialmenti a tiempu d'accampari 'a ulivi, i compiti nun ni facìamu d'u tunnu. Iddu pi na pi na manu si siddiava, ma ri fari nun facia nenti, e chissu stu prevessuri pittu abbitava ddà. Abbitava ddà però o sàbbitu si nn'acchianava sempri. Niddu nun mancava nenti, cu ci mannava aranci, cu ci mannava na menesta i favi nueddi, cu ci mannava n panarieddu ri mattuluna, cu ci mannava na buttigghia i vinu, na buttigghia ruagghiu, C'eranu chiddi ri Bonzì ca eranu a lucari nni cucchiara e chissi parti na cosa, parti n'autra ci nni purtavanu sempri. Ri chissi ri Bonzì quannu c'era puru iu c'eranu i dui nichi, Filippu e Liboriu. Appoi c'eranu chiddi ca chianavanu ra turri ri nni miravanu. C'eranu chiddi chi binianu ri nni Ristivu, ri nni Natuli, chiddi chi scinnianu ri nni Titi, c'eranu dd'autri chi binianu ra ra nna signura Agrimentina. Eranu eramu sirici. Tannu u stratuni ri ri mia nun c'era. U stratuni u ficiru nno cinquantatri o nno cinquantaquattru. Nuaddi comu vi stava ricennu stavamu ddà propriamenti di ciancu d'a scola e c'era na bonza na bona amicizia cu tutti. A bona me mia ma quasi tutti jorna appulizziava e arrisittava a scola e tutti cosi. Ri mmiernu, nna ddi jurnati di friddu ci priparava u bracieri u professuri e certi oti specialmenti o sabitu ca u professuri si nn'acchianava pu paisi Ci spruia qualche uovu ca sapia ca u prefessuri ci fiacennu l'ova. Vi l'arricurdati tutti ddi bracera chi mittianu chi mittianu ccà a Missetta nni scoli viecchi? rissi Filippu. A matina quannu trasiamu a scola c'era na filarata longa longa di bracera e c'eranu a bon'arma di don Paulu zuoppu e Mararazia a pumina. Cu vintagghiu chi scuavanu ddi bracera e nni purtavanu unu pi ogni crassi. Nni purtavanu unu pi ogni crassi, arripigghiau Sarinu e cci u mittiamu sutta sutta u tavulinu, mmienzi ammi du pravessuri o sutta i cosci da signorina e tutti ddi carusieddi stavanu ngrignuluti di friddu. Ah! Nun mi faciti parlari. Ci nni fussiru cosi ri riri. Dai ri mie! A bona me mia ma tenia i jaddini. Nn'avia assai, a tiempu ri staciuni, gnuannu si e gnuannu no, parti mia pa e parti me frati Ninu acchianavanu, 'mpanaru roba o paisi. E ci purtavanu nni salamuni, Nni Sergiu. Certi voti scinnianu i urpi ru zopardu e nni ammazzavanu quarchi puddastra, certi voti trasia a padduottola e vulia puru a so parti. Ma idda ci mprisiava sempri. Dah! Largasia cinnera! Ti amurau liva no! Ca si mancianu, si manciavanu la uliva, ma ruoppu chi speddia la uliva, na dda primavirata e e a tiempu ri staciuni, i lassava iri a ddu jardinu jardinu e stavanu. A jaddina chi camina, porta sempri a ozza china, rissi Sciaveriu. Certi oti arripigghiau Sarinu, quannu c'erinu i puddicini, ci scattiava un igghiu e si nni purtava quarcarunu. Cu puru quantu a bon'anni mia ma ci nfrisiava sempri, a sira chiamava, ci jittava un pugghiddhu di sala, di sulami e iddi s'arricampavanu a frotta. Comu s'arricampavanu, inchiuria a noi a dinaru e stavanu. Ci nn'eranu nivri, ci nn'eranu bianchi, ci nn'eranu saracini, ci nn'eranu faviati, c'era agnaddu sperareddiu ca era quantu un pipiu, cu na crista russa comu curaddu, ri primi ri pinni ri tanti culura ca eranu nu billimientu, avia na cura ca paria n'arcubalenu. Ognarunu.

Sarassi piri piri! mi vanniau idda risusu. Basta scurau! L'autri jardini s'arricamparu e tu, e tutti e chidda mia no! Quannu turnau mia pa. Ra, ra, accuminciemmu a manciari, quannu vaiu pi vidiri ca mia ma avia fattu u bruoru ra jardina e vitti dda jardina cotta e na pignata. U pristu arrisu o c'avia succerutu. Ah chianti, scucculai a chianciri e nun mi pottu accurdari nuddu. Iu pinsava a la me jaddina saracina e chiancia. A jaddina saracina, guarda ca sapiti sta strofa, spiau Filippu. A jaddina saracina ncuitava u jaddu di la so vicina e lu jaddu nun putia cantari ca la jaddina si mittia a sbulazziari. Nu ngiornu la jaddina saracina lassau la jargia aperta ri matina, ma lu jaddu nun jìu nna la jaddina, jìu nna nna puddastra ri la so vicina. Lu chiantu miu ri ssa jota sicutau sarinu ogni arannu quannu agghiurnava u tiempu abbonannu mia ma mettia a ciocca e certe jote nni mettia puru due. Na primaverata ce nn'eranu cchiù i reuna, c'addivintavanu ciocchi. Idda quannu 'a luna ia a jingiri, nn'addìa una, priparava 'a cartedda cu 'a pagghia, ci mittìa l'ova, l'ova avìanu a èssiri sempri spariggi, o quinnici, o dicinnovi, o masinnò vintunu, dicissetti no, ca purtava disgrazia. Iu quannu cc'era 'a ciocca mittuta. Avia l'aggraviu, comu niscìa da scola, ia taliava sempri. Na vota o iuornu quannu c'era a ciocca mittuta, mia ma ci mittìa su lami e a scutedda cu l'acqua vici vici na cartedda, spingìa a ciocca ri no giuccu e a pusava nterra pi falla manciari, da ciocca parìa ca l'assicutavanu. Mangiava curriennu curriennu, si e no si si vivia tanticchia d'acqua, s'atava a no giuccu, ci dava na riminata a l'ova e s'aggiuccava arrieri. Sa matta ca c'era malu tiempu, chi trunava, facia, a facia cchiù lesta ancora. A ciocca bona varda l'ova, rissi Sciaveriu. E cun puru certi oti si ci, si ci avia a mettere u crivu 'ncapa cartedda. Ca ma sennò a ciocca scinnìa u spissu e l'ova si rifriddavanu. San Matti ca quannu scutava, scuavanu i puddicini facìa a luna, arrivigliau u sarinu. Mia mai mittìa tutti nna nu ngrivu e ci dava du firriuna, i cirnìa quandu nun minianu pigghiati ra luna. Ri mprincipiu quannu i puddicini eranu nichi, ci facìamu i pizzuluna, Opuramenti c'eravanu scarafogghie di lattuchi o di cauli minuzzati fini fini e iddi stavanu. Comu vi stava ricennu, pi tutta a staciunata ddi jardini stavanu fora a ddu jardinu jardinu. A tiempu d'a ulivi, inveci, stavanu ca mia pa ci avia fattu n'ammuaru di. Nu zacchinu e nu addi carusi a mia ma ci purtavamu scarafogghie, sulami, qualche mpastata 'i canigghia. O sabatu roppu pranzu u prevessuri si nn'acchianava sempri p'u paisi. Si nn'acchianava ma u luni matinu nun mancava mai. Chiuvia o furturiava, u primu di tutti era sempri iddu, sempri precisu comu nu raloggiu. Quannu turnava ru paisi purtava i cosi chi nni sirrivianu pa scola, u gessu, u nchiostru e nni cuntava soccu a stucciria, tannu cc'era u fasciu e u sabbatu doppu pranzu cc'era sempri a parata ru sabbatu fascista, Tutti chi marciavanu cu dda divisa, c'era lu discursu di qualchi piezzu ruassu e u nostru prefessuri ni cuntava tutti cosi. Nostro Duce, Sua Eccillenza u Cavalieri Binitu Mussolini, saluta a tutti gli alunni delle scuole del Regno, saluta i figli della Lupa, i Balilla, gli avanguardisti e li piccoli italiani e ci invita allo slancio vitale. Staota. Chi turnau e nni dissi ra accussì purtau un fuegghiu ri carta ranni chi c'era scrittu lo slancio vitale del popolo italiano non fu e non sarà fermato cu a firma ri Mussolini. Doppu pi na mbinta e tiempi nni parlava sempri ri l'autarchia. Ssa palora m'arristau ccà e si tuccava a frunti. Bisogna sparagnari nni ricia. U prefessuri, L'Italia è ricca, ma bisogna sparagnari sempri. Ogni famiglia, ogni paisi, tutta l'Italia deve produrri quantu consuma e deve consumari quantu produci. E si ci sunu cosi chi l'Italia nun produci, bisogna pruvari a produrli pure noi o di usari altri cosi chi producinu.

Ci dissi Ninu Panicavru ca vinìa ra Turri, c'è na trofa 'i zammara aimu a pigghiamu! Su Plovadduni, ci su' puru tanti 'i nostri, ma u prufessuri nni dissi di no, ca nun malia 'a pena ri jiri a circari 'i nostri summacchi e zammara, però nni dissi ca l'autarchia 'a putiemu fari puru nui, e putiennu aiutari la patria si tiniennu la bachi. Li spiegau ca pi fari a sita ci vuonu la bachi e nni rissi ca uliennu la bachi putiemu addivari puru nui. Basta nni mittemmu tan tutti 'n galleria e aviemu addivari sta la bachi. Tanti anni fa, nni ricia u professuri, in Sicilia c'eranu tantissimi abbachi. La Sicilia produceva tantissima seta.

Ca ci voni cannizzi, ca roppu si ci pripara comu nu muscu quannu iddi s'arrampicanu e fana sita. Basta abbiari canuscenzi, iddu propriu u professuri nni pricurau l'ovaru e l'abbachi, quannu i purtau a scola, ca l'avia nna nu ngasciunieddu di chiddi di spagnuletti, e nni fici abbiri, nui addi arristemmu dulusi, Nn'avia parlatu re ova e nn'aspettavamu re viri re ova. Nun dicu comu a chiddi re jaddini, ma macari comu chiddi re re cardiddi o re zivuli. Mmeci l'ova re la bachi eranu nichi, nichi e niviri comu a simenza re paparini. Nta ddu casciunieddu ca era nicu e nun era mancu mienzu nni parsiru picca. Parunu picca! nni dissi u prufessuri, ma sunu cchiui dei quattromila! E spurmintemmu ca avemu a divari la baga. A stadda nni nui era sutta misa e sparti sutta mangiatura c'era a nagnunu e stravintatu. Ca paria fattu apposta pi fari scuari dda bachi. Però a bona mia mia pa nun mulia. Iddu cu i cosi ru fasciu nun nni era accuordiu propriu. Ri riri nun nni cia nenti, ca tannu nun si putia pallari, ma ri ddi riscursi ru fasciu, ri ddi divisi, ri ddi sfilati chi si facianu e puru ri ddi scartafazzi, Cu u prufessuri mpiccicava nni mura ra scola iddu nun nni ulia sentiri propriu. Però si annu ca nuaddi carusi erimu tutti in gallaria, ddi bampineddi, u prufessuri pusau du casciunedda cu Però si annu ca nuaddi carusi erimu tutti in gallaria, pi dda bachi, e u prufessuri ci l'addumannau cu dda bona palora ca avia iddu,

Chi scuavanu l'abbachi, nu addi carusi pricuremmu i cannizzi e nni signaliemmu e pi chieusi unni putiemu iri a fari i pampini. Nna stu mentu u prufessuri nni spiegava ri st'abbachi comu nascinu, comu criscinu, comu s'addevunu, comu fa na sita, e nni fici sturiari a tutti, ranni e picciriddi, na puesia ca sempri cci pienzu era ntitulata La raccolta dei filuggelli, i filuggelli, si ntenni, sunu l'abbati, filuggelli per italianu,

a la gioventù italiana del Littorio per la patria, per il fascismo e per il nostro Duce. Nta sti jorna u professuri priparava fuogli ranni scrivuti ri cosi ru fasciu, nni parlava ru Re, ra Reggina Elena, ri surdati italiani ca vincìanu sempri e avìanu conquistatu a Libbia, a Sumalia e l'Abissinia. C'è ra canzuna, rissi Filippu, Iu ti salutu e vadi na bessinia cara Virginia ritornerò nni cuntava ca l'Italia avia l'imperu nna ddu fuogghiu ri carta ranni ci avia scrivutu ca l'avia cupiatu ri no libru ra terza l'arato traccia il solco e la spada lo difende mia pa sintia tutti ssi cosi e arrusicava purmuni iddu c'era già pi natura Ca parlava picca. Ri ssi tiempi quasi ca nun parlava ru propiu. Na matina, na dicinna i orna ru uoppu chi ci l'aviemu mittutu scuraru l'ova ri la baca. Mentri chi jerimu a scola, vinni mia ma, truppu leau, trasiu e ci dissi u professuri.

Pi si e pi no, nni ristu prufessuri, nessuno ci devi mettiri manu senza il mio permesso e senza la mia presenza. La baghi sunu dilicati, bisogna stari beni attenti comu si allevinu, ma si no carinu malati e finisci tuttu. Ricordativi che noi dobbiamo produrre la seta per donarla alla patria.

Lu nnumani Ninu purtau Ninu purtau e addi pampineddi e u prefessuri ci fici tagghiari a iddu, propriu a Ninu. Cunzistia ca era pi ricanuscenza ca ddu carusieddu purtava i pampini e tutti l'autri taliavanu, jornu pi jornu, Parti una, parti n'autra, na strumenti chi eu s'avianu mettutu i pampini puru no iavitu e tutti chi purtavamu pampini, dda bachi mangiavanu e criscienu, criscienu e mangiavanu, criscienu a bista ruocchiu. Ri nna carta nna na cannizza ri ri nna na cannizza nna du cannizzi tri cannizzi cu cu ddu fattu ri la bachi eranu tutti cattariati. Nuddu chi mancava o chi binia a scola cchiù cu ritardu. I cannizzi i tiniamu.

I bambini di Chievasi hana essiri sempri frischi, ma no, nun si mancianu. Dda bachi nuostri criscianu a vista d'uocchiu, ruoppuru lu simani eranu ruossi quasi quasi comu a pasta a magghiettu. E nna l'autra stanza unni era a scola. C'erimu nui, si sintìa u scrusciu chi facìanu manciannu, nu scrusciu ca parìa na rota ri mulinu. Manu manu chi l'abbaghi criscìanu, fogghi ci nni ci nni vulìanu cchiù va e cchiù chiossai. E nui a ddi carusi facìamu a cu a cu chiossai nni putìa purtari, manciavanu e criscìanu. E vinni u tiempu c'accuminciemmu a purtari ramuzzi sicchi ri i nostri, e dde e dde muddacchini. Pi quannu era ura ri pripararci u u vuoscu i unni iddi si nn'acchianavanu pi fari a sita. Nu nzàbbatu matinu, mentri chi jèremu a scola, accuminciau a chioviri. Ssa matina sapiennu ca lu nnumani nun nc'era nuddu, ca era rumìnica, pàmpini ci nni purtemmu pi dui jorna e jèremu cu eti.

Rijimus, i purtemmu a scola, lestu lestu appulizziemmu i cannizzi e ci mittemmu i pammini frischi. Iamu ca na dda stanza c'era friddu, a priculu ca l'abbaghi carianu malati. Datu ca avia spuntatu u suli, nni rissi u prefessuri cu cummenti purtati i cannizzi fora pi farici pigghiari aria. E purtemmi i cannizzi fori. No chianu r'arreri a casa ca c'era u suli. Cincu cannizzi. O suli, cu ddi pampini frischi, manu manu la bachi s'arripigghiaru. Comu vitti ca si stavanu arripigghiannu, u prefessuri nni chiamau a tutti e nni nni trasemmu p'accuminciari a scola. A bona mia mia mamau sapia ca la bachi eranu fori? Nu sapia! Comu vitti ca dda bedda matinata ri suli ci aprì a porta i jaddini e si nn'acchianaru pi fari i sirivizza chi mai avissu statu, pari ca u sapianu. Ddi jaddini comu sfirriaru a cantunera i vittiru ca c'eranu labbachi, ci scattiaru tutti e 'n tiempu nenti ddi cannizzi l'appuliziaru compritamenti. Pizzulìa tu e pizzulìa iu, a unu a unu la baghi si l'accamparu tutti, a diri ca n'avìssiru lassatu macari unu. E finìru la baghi. Finìru la baghi, finì 'a sita, finì il donu alla patria, finìu l'autarchìa e finìu puru l'imperu. E iu sapìa ca chissi erunu jaddini cumunisti, rissi Sasciaveriu ririennu.